2008 ел Әстерханда федераль Сабан туй. Бу инде Казан үткәрә, һәрбер Рәсәй төбәгендә һәр ел бит инде бик зур Сабан туй, Казанның йөзен күрсәтәбез бөтен Татарстанның, бөтен дөньяга. Бик күп, э, бөтен Рәсәй җыела бит инде монда. Шунда инде Салават абый мине алырга булды. Ул ничектер килеп чыкты, көрәшчеләр эзләп йөриләрме, мин инде Салават абыйга ярты елдан соң укырга кердем бит инде. Салават абый килде, син Көрәшәсең бит әле, мәйтәм, әйе, давай, пойдешь со мной. Все хорошо. И, әйтәм бит, матур итеп киенергә куштылар. Чартерный рейс белән инде иртән, иртәнге дүрттә аэропортта очрашабыз бөтенебез бергәләп. Бөтенебезгә спортсменнарга спорт киемнәрен көрәшә торган аерым бер сумка. Үзегез матур итеп киенегез. Шулай ук артистларга да костюмнар, вешалкада. Мондый киемнәрдә матур костюмнар булырга тиеш. Самолеттан төшүгә матур итеп менә Казанны күрсәтерлек итеп төшәргә тиеш инде без. Ярар, аңладык, аңладык. Апа, э, аэропортта барыбыз да җыелды, матур гына торабыз. Бөтенесе киенгән. И сәхнәдәге кебек обязательно иң соңгы Салават абый килеп керә бит инде. Инде самолетка әз генә китәргә вакыт җитте. Салават абый керә. Башта инде Альфредлар баяннары белән дөмбер шатыр. И Салават соңгы керә. Бер шортиктан гына. Үз иртәнге дүрт, видимо, нәрсәдә уянган, шуңарда килгән. Илдә, ну нәрсә өчен яратам, безнең бик күп шәхесләребез без инде Салават абыйга килгәндә, аның бер кайчанда сүз артыннан кесәгә керми. Бөтен халык шаккатып карап тора, монда без костюмнар тоткан бит, акаеп тора салаватка. Бөтен аэропорт тора салават. Я не понял. Сез нәрсә, ә, Себергә җыена что ли? Билешле Әстерханга җыенам ди. Ярар. Хи, анда инде берсе түзмәде, акырып та җибәрде. Салават, ди, сөйләнгәнче лучше җырлап җибәр әле, ди. Салават иренмәде, борылды. Слушай, туган, җырламыйча гына җибәримме соң, ди. Ну, шулай иттереп утырдык самолетка, әйбәт кенә очтык, әйбәт кенә төштек, җырчылар инде сәхнәгә китте, мин киттем келәмгә, көрәшергә. Әйбәт кенә көрәшәм, беренче бәйгене җиңдем, икенче бәйгене җиңдем, өченче бәйгедә күрсәттеләр Казанның кайсы якта икәнен. Нормально, торабыз инде. Ну, аннары соң менә э, полуфинал, анда инде мин өчкә-дүрткә көрәшкәндә генә, Тегендә судьялар әйтә, борец из Казани берет тайм-аут, диләр. Мин кая, мин тренерсыз килгән бит, кем минем өчен тайм-аут алды? Борылып карасам, Салават тора. И суда. Сөлге кулда. Янына бардым, әйм әйтәм, да, Салават абый, чечен малай белән көрәшәйек әле дә истә. Чечня, Чечнядан, чечен инде, Астрахань өчен көрәшәйек. Бу ни? Бу малай бик кыргый. Алар бөтен җыр шундый була, ди. Мин дә янында торам, көрәшәм бит инде. Әй, давай, ни, нәрсә монда вальс биеп йөрисең? Давай, көрәш нормально. Ни, уң ягына кер, ди. Направо, уң ягына кер дә вперед на мост уходи, ди инде. Мәйтәм Салават абый, каянда уң ягына керәсең, мәйтәм, анда андагы корпус мәйтәм бик каты, анда невозможно мәйтәм, никак уң ягына керергә. Да. Ну тогда сулгады. Мен әйтәм, Салават абый, мен әйтәм, ни уңга, ни сулга, мен әйтәм, аның шкаф, корпус, мен әйтәм, ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда, тогда уртага ди. Уртага кереп, моны атып, көчкә җиңеп чыктым. Зур микроволновка бирделәр. Әле ул микроволновканы һаман куймаган, матур гына саклап тотабыз. Ну бу микроволновканы хәзер автобуска хәзер илтергә кирәк бит. Автобус мәйданның тышында зур мәйдан бит, федераль Сабантуй. Бөтен артистларның костюмнары бар. Бер салаватны кыңгына ташыйлар. Аңарда бер әйбер юк, моңа әйтә алмыйм бит мин алып керешәле микроволновканы дип. Ну мәңге онытмыйм, менә шул иң яхшы чакларыдыр булгандыр минем өчен Салават абыйның килде. Давай. Бергә көрәштек, бергә алып кайтабыз, ди. Әйтәм.